chakaita hurukuro ka nemunin'ina wavo kaanonzi abhisha regai tinzwa abhisha achipinda ka mudariro
kana kuti abhisha magaya ndiri munin'ina wakhumbulani magaya takaberekwa kumondoro mubhuku rekwamatenga khumbulani akaberekwa kumondoro mubhuku rekwamupamba wachki kwanyamweda aka khumbulani akaberekwa gore ripi

Abisha, Koti Jeni, Dorothy naTinei ndiye wekupedzisira mumba mino. Vasikana vangani? Saka vasikana vari vanga varipo 5 vakomana 4. Hmm, aiwa zvinofadza chose. Baba vananzani? Baba vainzi Sebediah Gibson. magaya
amai vainzi sofia murembeni vachibva kupi amai kumondoro hmm, vese vanga vari kudunhu rimwe chete kudunhu rimwe chete
baba venyu mimi nemhuri yekwana magaya e, ukama hwacho wangokamira sei wangu hatina ukama nana magaya varipo vabati vajehovha mm. asi kuti ukama hwedu hwakaumbwa nekunamata mm -hmm. ini ndainamata chechi yainzi united apostolic faith mission inotungamirwa nababa jonera yaitungamirwa nababa jonera manguva yacho iyoyo pamwe chete namukoma kumbu mm -hmm saka mukufamba tichinamata nevamwe kumhondoro ikoko tichiita mapungwe nekudii ndo patakasangana nana mukoma wise vachinamatawo ikoko vechechi inonzi zvirevo here kana kuti zviratidzo handichinyatsokuziva asi inotungamirwa nababa murehwa kugoromonzi mm -hmm. e, inini ndokukasira kubva ndokubva ndauya kuno ndokusiya mukoma kumbo vari kumusha vachizobva kumusha mukoma kumbo vaita basa rekuvaka ndokuzonzwa vakuti ndasangana nevakomana vandiri kubata navo basa ramwari asi tafunga kuti tiite zvekurekodha e, ipapo nguva iyoyo munhu wavakataura nezvake ndiwise natimoti nachris chinomwe akashaya e, vamwe vakazenge vavapo kunoti sekuru tavengwa samson najembere aitidza hosho ndo vamwe vandoziva namukoma mamuroti pakuvabati vajehovha e, ukama hwedu wazodai kumbulani anozviti magaya nekuti baba baba wababa wedu isusu vainzi sekiu magaya asi vachibva kuzambia saka isu tinoshandisa senemi kuti gibson kwete magaya nekuda kuti chitupa takazochitoreswa nemunin'ina wasekuru vababa atobva kuzambia kuteera kuno ndobva achitoresa chitupa akatoresa baba chitupa baba vavo vasina kuvatoresa chitupa because vaishanda kumapurazi vanga vari kuka nguva iyoyo asekuru hansen ndokutoriswa vachitupa baba nemunin'ina wababa wavo ainzi gibson gibson ndiyani senemu yatiri kushandisa nhasi asi baba wavo zakiu magaya asekuru vedu isusu ndokuti magaya kunobuda pana kumbulani okay so kureva kuti pakabva paita coincidence yemasenemu yemasenemu ndobva zvangoenderana pazvaenderana zvaenderana sekudaro kumba kwana wise kuna abhisha anova mukuru kwandiri zvakare futi hongu eh, inini ndini abhisha zvekuti vaite vakabva kuno kwaituda kunoona amai abhisha vaigona kutadza kunzvisa kuti vari kuti vari kuda kudzika kumusha kuchiverweri kana kuti kumusha kwamashaya mama zvaikonfuse yes asi vaingozvitaura so simple kuti hatoda mbononamai apisha kuti mukubuda vari group mhm. kuti vakadzika kuma mashaya mombe vakaona muchembere koko vouya kuno kumhondro kumiri voona muchembere vobva vakwidza vouya kuno kwara voita basa ravo mhm, mhm, saka eh, kureva kuti ukama panga pasina asi ukama hwakazobatanidzwa nebasa ramwari eh, nekunamata aya e, pari kunzwisisika ipapo e, so kureva kuti kumbulani e, pachitupa pake pakanzi chi pachitupa chake chakanzi kumbulani gibson akakurira kumhondoro mm -hmm. E, tiri kumusha ikoko kubhukure mamatevenga chikoro chake akatanga chikoro akatangira ku kwamarowa asi kuri kuchivero kwakare ikoko e, tikabva panyamweda apa toti kwidze mbichana kumusoro uku ndokunonzi kwamarowa pane chikoro chinonzi marowa school ndopakatangira grade one kusvika grade three grade four akazonoitira kusensevious mm -hmm. Eh, grade 4 grade 5 grade 6 grade 7 form 1 neform 2 yake akaitira kusen service ndopaakazomira kuenda kuchikoro mari dzichishaikwawo kudai nekudai nekuda kuti baba vanga vasingashandi nguva iyoyo hmm. eh.
ndovaita sei ndopaakatosiya ah, takungofamba hedu tichiita zvekunamata tichidzoka kumba tichingoitawo kumachechi tidzoka kumba nevamwe pamwe chete ndonguva yakazoti inoona ini ndafunga kuti ndiite zvekuvaka saka ndakumbonotsvaga basa mukuvaka imomo ndopakanosangana nana mukoma wise vachizoita zvavanga vachiita nana mukoma timoti vari kunotona mhm. eh, zvinoreva kuti ivo vaita zvekuvaka vana mukoma timoti vaitawo zvekuvaka nekuku ndobva vasangana bva vaita chinhu chimwe chete iye ndimagaya ava ndana magaya ndobva vaita same family mhm. kusvikira nanasi mhm. aiwa pari kunsisika so kureva kuti imimi pavakazotanga kuita zvavo zvekuimba izvi hai mimi mima makutongomanyawo nerimwe rutivi ava vachiita zvavari kuitawo ah, inini ndakatozongouya saka ndiudza kwavari ndechekuti ini ndakarwara ndiri kumusha hmm. ndikubva ndauya ndauya kuno kuharare kuri kusei nebhazi ndobva mai vafona vachiti mukomana ndovaya naye asi ari kurwara hazikwanisa kana kufamba bva mukoma kumba ndida vati ah, mukomana anonetsa nokuti anodhakwa mm. anogona kunge akadhakwa zvikanzi aiwa haasi haana kudhakwa imbo uye muone kuti mukomana ati sei vachiwa chinditakura apa chienda neni kuchipatara dzama mambo putsa manonoka kuve nemukomana yekuchipatara bhozi haa ane cerebral mararia ndikubva ndarapwa ndichipedza kurapwa kuwestend kuchipatara kwandakaadmitwa ndibva ndaenda kumba kwamukoma wise ndikapepwa namaiguru maelvin kusvika ndasimba ndichingosimba ndobva vanditi mukoma valvin iwiseman mangwana uri kuenda kubasa nevamwe ndobva ndatotanga kuenda kubasa kunotengesa makazidzi kumasasa e, zvekwaka kwakafomiwa group nemamiriro amastructures avo inini handina chandinoziva ipapo mhm. asi vakangonditora kanditi oh, unofanira kuti uende kubasa chi nevamwe Koma imimi eh, chikoro chenyu makafunda kupi? Eh, ndakafunda uh, ku St Saviours Marisa Muka School iri kumhondoro ikoko. Makaberekwa gore ripi?
Eh, ndakaberekwa 1971 mu 2 August kumhondoro ikoko. Mm -hmm. E, ndikadzidza um, grade 1 yangu pa St Saviours ipapo kusvika grade 7. form one yangu ndikaitira ipapo kusvika form two ndopandakazorekedza kuenda kuchikoro ndibva ndatongotangawo kutsvagawo zvinondibatsira kudai nekudai nekudai nekuti chayakatimisa yange ingori nyaya yekuti mari yekuchikoro zvekuti even certificate rangu rekuchikoro regrade seven kuti ndiritore ndakatozongoripiwa because baba vanga vasina kubhadhara mari yeschool fees zvozongonzi asi akatomachengeterei paiva namacertificate avo kwatova nenguva futi because paraitodiwa eh, paraitodiwa nguva yandakatanga kuda kuti nditsvage basa kudai nekudai nekudai because raitomboshanda nguva idzodzo ndanga ndisina ndaingova nekafotokopi kayekeke mm. ndandina kuriwana ndakatozoriwana papa izvo poti mapepa afuti amukoma kumbu mm. ekuchikoro akatozouya ivo vatosiyana nazvo futi zvekuchikoro zvacho zvekuti vangatombotarisira kuti mapepa ayo achadii achauya zvekuti akatozongopihwawo vana vekunzi mapepa aya ndiye mwana wokwakati saka endesai mapepa emwana kumba nekuda kwekuti vabereki vanga vasingabhadhare mari dzeschool kureva kuti kushaiwa here kwandi vaisazvikoshesawo ah, ndingati ipapo inini ndoona sekuti baba vanga vasingazvikoshesi anditika nekuti pataiti inini ndikavaudza kana kuti kuchikoro kuri kudiwa chakati vaigona kutoda kutoita hasha dzekuti vanogona kutokurova kana kutokudzinga kana zvive zvekuti ukati ndadzingwa uchingosvika wonzi dzokera kuchikoro kwawadzingwa ikoko saka ndodzokera sei ndisina mari unzi ndatidzokera kuchikoro ukatoramba makutodzingirirana shamhu yatovapo makutodzingirirana wakatodzokera kuchikoro vaikusiya vapinda mugedhi yechikoro iva vapinde mugedhi macho vanochava kuti vachingopinda vanotanga kubvunzanawe nemubvunzo kuda mari yevana vatadzinga ava saka vabva vapfuurira hmm. votoenda vokusiya wakadaro saka kuchikoro kwacho kwaikutongoenda zveshungu dzekuti unenge uziva kuti pamwe ndikaendawo chikoro zvichazodai nekudai nekudai nekudai asi zvese zvakangonowira pasi its like even kumbu munhu anga ari bright hmm. zvakanyanya kuchikoro aigona inini narichard naishmael chisese anova muzukuru hmm. ndisu taitengesa makaseti mhm. tichinotengesa tichidzoka tichitengesa tichidzoka mhm.
asi mm, nekufamba kwenguva makazoona maitiro anga kuita basa ravo ka ye hongu mm.
basa richiitwa nekufamba zvakanaka zvakadaro mm. inini ndakazenge ndiripo ndikaparticipata uh, pandakaparticipatawo paalbum rakanzi ndinobva kwamuri ndinotoripo nemufananidzo wangu uripo ipapo mm. e, runova takaita nguva yavakaparadzana nababa jaramba mm -hmm. baba jaramba vachitiwo vabata jobva igurupu rangu ivo vachiti no isu hadzisi gurupu remunhu mm -hmm. vakasara baba jaramba vana sekuru tavengwa mm -hmm. vakaita group ravo asi mm, sekuru tanga tanga tatorekodha navo album rakanzi ndinobva kwamuri ndokusaka varipo paalbum iroro e, tarekodha album iroro sekuru tanga vakanga vatobva e, tarekodha album iroro takazongoti gare gare kwenguva ndobva zvinhu zvatanga kutonetsa nekuti pakazoita e, pakazobuda futi album rakanzi chiriko chikomo paalbum iro rakanzi chiriko chikomo handina chandakaimba asi taka ini ndaingomirira kutengesa kumarketing inini narichard ndisu tanga tiri kumarketing saka musi warakabuda takaritengesa zvakanaka rikaita week tikapedza kutengesa soon after that ndo pakatanga kunetsa zvinhu mafuri markets akupwanywa nekudii nekudii ndobva mukoma wise vanditi uri kuona masituation mamiriro akaita machandiro anoita nevamwe munenge musinganyatsowirirana saka ini zvandiri kuda ndoda kupa macasets thousand ukamachaisa usadzoka nemari vana ndikati aurit ndobva ndatopiwa macasets angu vana ndomachaisa ndichidzoka kamba ndatenga tiketi rangu rekuenda kubotswana ndomabvira ndakaita kwabatwa jova bva ndatoenda mm-hmm.
kuima musingachawirani se ah, ku zvaingooneka kuti maitirwo azvine zvichiitwa hatisi kuwirirana kunyange zvazvisingaratidziki azvo mm. kana kuvanhu kudini kudini asi waizi akazviona eh. Right here. Abisha mfana wa Kumbulani Magaya uyo. Akazodzimara ati ah, inini ndabita ndisiye. Zvakafamba sei? Akazvitambira sei? Nekuti one day ndiri kurangarira takabva kufunction yatakanoita kwaMutare tikasvika kumba tikarara makuseni acho ndakamutumwa anotenga chingwa ndikanotenga chingwa ndichidzoka zvikanzi uri kunowawawa ah, sitarara tese kuchechi mango nditunga kutenga chingwa pane kudzoka makuti ndiri kutonowa doro ndari kuwana kupi handambomwa doro ini anga ichibvunza zvo ndiani
eh, ndimukoma mamrod mm. zvikanzi uri kunowa doro time yakangotaurwa zvikunzi uri kunowa doro ndakavanonzi anomusamupa gamenzi haasi kupfeka gamenzi ndobva ndatosiya game yenzira yataienda kufuneral yaiitwa kuruwa mm. e eh, ndobva ndaenda paya paya zvikanzi ano iwo hauchaparticipata pana vamwe because uratidzika kuti wakatakwa ndikati ano zvinogona kudaro semaonero enyu but inini handifungidzwa ndakatakwa nekuti takanorara tese kuchechi tikauya nemota tikasiwa panapa mandituma anotenga chingwa nekudzoka handini hakuta kwapana ndobva ndatongosiya nazo saka ndakaona kuti ah, kuti ndivakukwikwidzanisanavo kuti nditi handidhakwe ivo vachiziva kuti ndakambonwa doro hazvinogona ah, kunetsa kuzviramba kana kuzvibvuma ndobva ndikuti anoits okay saka ndakatozoona kuti ano ndiri kushanda zvangu nevanhu ava but pane makwikwi nekuti paiti kana pakashayikwa mari kana pakashayikwa chashayikwa yonzi ano uyo anonwa doro pamwe angona kutora zvinhu achitengeswa pakashayikwa kana foni zvekuti pakushanda ipapo pakasvika pataime yekuti ndakanzi handifanirwa kuwanikwa ndine sleeve momwe ya ndaifanira kupiwa kasi makasesa ari mukadhibhokisi yendobuda ndonotengesa zvisinei nekuti averengwa yo kana kuda kuti um, rechek ndaita rechek ndiye ndonotengesa ndodzoka ndovapa mari yavo yakakwana kuti zvemari handi e eh, taigona kuita mistake yekuti mari inoshota apo naapo naapo asi mari taigona kutochengeta mari yakawanda yatisingatori nekuti hatina kumbogara taka tora mari zhinji tisina kupuwa narichard tiri vaviri mhm. mhm.
saka eh, wise ndopakazoona kuti ayo mashandiro enyu amukita panapa anenge ayi makwiki zvinani iyoyo inini ndiyezvitangire eh, ndobva atonoti makasisa ndiri kupayama kunyange vamwe vakamirira mari kuti uchadzoka nemari ndichazongovaudza kuti mukomana ana kudzoka ini pandakatongopotiwa mari yaenda apa ndatokwira pandaenda kubotswana saka manje iwo vakomana zvavakamirira mari kudzoka kwayo havana zomboti iwe waita chitsotsi hapana akataura izvozvo hapana because mukoma wise ndo vakati ano kana kuri kuti haana kudzoka nemari Eh, ngatimirirei mari ichaitwa mangwana because munhu anongomuka achinotengesa mari yaatora iyi haina kumbonyanya kuwanda yekuti anga aita kana mwedzi achidya mari iyoyo kana iye azoita dambudziko anodzoka toziva kuti anouya kuno nekuti mufana uyu Mhm. ndakatozofona ndiri kubotswana ndichiti mukoma ndaakubotswana zvikanzi wakasvika ndikanana bo zvekuti Alright. eh, ndiri kufrancis town saka ko mukoma kumbulani paiitika dzese idzi nyaya idzi mukoma kumbulani aiti kudii Ah, mukoma kumbu aitenge ari kusaidi kwevanhu vandisingati vaitoti inini ndiri wrong okay eh.
naye aitokupomera uyu aitonge ari pamberi aigona kureva kuti iye ndiye anenge aitosumudza nyaya dzacho kuti mukomana uyu unomwa doro anomwa doro mm. mukomana uyu anodhakwa mm. asi zviya zvekuti iye aitoziva kuti inini kana ndikadhakwa mm. aigona kutadza kuzviziva kuti ndakadhakwa nekuti handina munhu wandinotaudzana naye kana kuti kudii ndikangozvinyarira kundakadhakwa ndogona kutongozvitisi saka yaitoziva kuti ndikanyarara pamwe kuti ana munhu anogona kunge akadhakwa asi kuda zvekutaura nevanhu saka
nekuti akataura hmm. tobva tazviziva akadhakwa saka ndaibva ndatonyarara asi imi hapana here makamboendawo makapfeka gemenzi makamboti dzvite ah, nguva yandakatorwa nana mukoma kuti ndakubasa rekuva bata jehova hmm. ndakatoregedza zvese izvozvo sezvinhu zvekuti handina kukura futi ndiri mazviri mm. zvekuti mm. ndakakura ndichingoenda kuchechi nevamwe pamwe chete mm. ndakangozviitawo patime yanga ndakatanga kuitawo zvangu zvamagitare ndiri mm. ndega ndisiri kuvabatwa jehovha mm. ndikatongosiyawo zvakanaka ndisina kumboita zvedoro kana chii ndiriko mm, saka ndasiya mm -hmm aiwa ende hakuna kuvabatwa jehovha wandingati anonwa doro mhm. zvokuti vangafungidzira kuti pana nhinga anoenda pastage akadhakwa kana kuti anodai nekuda ipapo ndinopupura Ba, zvinhu zvakarongeka zvakanaka.
Right, eh, mainzwa kapo eh, nhau yacho iyoyo yekuti eh, vaka dzima ravasiyei nhau yekuti haa vakapomerwa kunzi wakadhakwa saka anenge aichokosha nyaya iyi kunzi wakadhakwa mukomana anodhakwa mukomana anodhakwa vanenge iwo ka mukoma eh, kumblani magaya nokuti vaiziva ka munin'ina wawo unhu wake hameno eh, kuti zvaifambawo sei munongoziva kwa vana vanyamunhu vanogara nabhampa teki teki nokudaro takabata izinorondo ka yamukoma kumblani magaya Mm, chibaba ka chevabati vajehovha totaiwa zororai murugare e, kwamakarara ikoko baba uh, kumbulani magaya right uh, bisha e, ndakazovabvunzawo ndikati right imbotiudzaiwo ka nezvewanano yake
Khumblani tati gare garei inini ndandiri kuno kuharare ndokubva awana ah, mudzimai wake wekwamusinami kumhondoro kwakare ikoko kudarika kwana mukoma waisi kusasi mbichana anenzani
ah, maiguru vaenzani ndichaziva zita ravo ini mm. andicharangarira mm. eh, but ndiwo maigamu mm-hmm. right zvavarivo maigamu wanga tingati ndiwo mudzimai wake wekutanga pamusha zvinosvikamwa asi haasi ye first born gamu first born yake ndotokangamwa zita rake ariko futi kumusha ikoko first born ndeyani akaita nani akaita
mene ikoko kwamashaya mombe ikoko ariko musikana yemukuru mhm. ndokune mwana wake musikana mukuru ndobva aita futi umwe musikana mukuru anonzi defin nevamwe amai vekuchifu mhm. eh, ivo vakasangana ukwekwe mhm. ndobva vaita pamiri papo ndobva atiza ukwekwe ndobva auya kuno ndobva vamuteera kuno kubva asikutiza kuno kubva aenda kumarondera
aiteerwa ndiani iye mukoma gumbu nemudzimai wake iye wacho ane mwana wokuchifu definite eh, eh, musikana aiteerwa ndiani apa aitiza mukoma kumu ndo vaitiza musikana wavo aane pamiri kubva kweko koimimi imimi eh, muchinzwa nenhoroondo yavo aitizechi anga asingadi mudzimai ah, ko usikunguda sei kwamupa mimba aipapa handina kuziva saka akati asvika kunoku uyu mudzimai achititeera ana kumbomira ndobva asi kutisa futi bva saka idzo dzakasiya dzapa pamuviri uko eh. ndobva dzauya muno muharareuya kuno kuharare dzobva dzakushanda kuno kuharare kushanda kuno kuharare eh. saka mukadzi akanzwa nani kuti kuno murume wako ari kuharare Eh, handizive kuti communication yacho yanga yakamira sei nguva iyoyo nekuti mazuva ekuva kune tsamba nechichi eh. saka handizive kuti vaiteerana sei vachibatana sei asi iuye akazoteera akasvika kuno zvekuti mm. uyu akatoita fanika akafunga akaziva kuti uyu anogona kuteera nekuti pakanosvika mukadzi wake sanhasi iye mangwana acho ndopa akanga achitochinja kushanda achinoshanda kumarondera achishanda kuinstamak mhm. ari pirita ndobva atosiya futi maidef pamba ndobva aenda kuno kumajubek kureva kuti eh, kukwekwe mabviro akaita anga asina kuoneka eh, haana kuoneka eh, hapana anoziva mm.
amusiya kumajubek kunani ndokwataigara ikoko mazuva aiti chiroja ikoko mhm. eh, ndobva atomusiya ndobaana kuoneka futi haana kuoneka ndobva aenda kumarondera mhm. ndakatozoti patova ne two weeks ndobva tanzwa kuti ari kushandira kumarondera ndoko akachinjirwa eh. ava ndobva vazongodzokerwa kumba kwavo nepamiri pavo kusvika vatosununga mwana akatokura kuti ne kuti ndo patiri kuti ava pane two vakuru eh, saka aiwa imimi aya um, mukadzi adzi- mukadzi uyu akazobva sei pamba angoona kuti aya munhu anditiza Eh, because inini imi hamuna kuziva kuti aenda kupi Eh, isati ndakuziva kuti aenda kupi but ini ndi- ndini ndakatozoti maiguru panapa togona kugara izvo zveshuwa asi muri kuona kuti munhu wamakagarira panapa hapana ende inini ndinotoriwo mbiki asi dai kwakuti tiri kumusha maigona henyu kugara because tee takangogara pamba pevabereki vedu tese zvino panapa panorodzwa ini ndiri kutozvigarirawo pandiri kugara panapa kuti ndirame takagara nemu panapa ndisingazive kuti uyo wacho ari kupi ari kuti kudii hazvigoni saka imi makava nechokwadi kuti munhu atorwa pasi e anga atotiza ende anga kumbulana anga asina nguva yekutaura nemunhu kazhinji kana mukatoita dare akanyarara atonyarara
zvaari kufunga hapana anoziva kuti muchazviita sei mangwana ano hapana anongonyarara yetoaitira kuti mangwana mukamubvunza anoti nezuro andida kudaira nyaya yamakataura iyi
saka ranga ritsotsi mm. anga asingadairi zvinyu maigona kumutaudza mukadii mukadii anenge akakutarisai zozoti ah, andinezuro makataura mukasvika pakati ini ndakambozvidairai handina kudairai handizvisisimba saka mm. maonesana namaiguru maiguru vakabva vati vakabva vabva ndobva mm. vadzoka vauya kukambuzuma kwakune mukoma wavo ndiye kwavakazonogara vachibva vachibva vazodzoserwa kumusha kwavo kuchivhu mm. kumasasa saimweko hmm. ndobva vanopona mwana wavo ndokutogara ikoko ndokukura kuenda kuchikoro kusvika apedza form four wari ikoko mwana akura e, atokura mwana anonzi definite saka
vakazomboonana havana kuona mwana kusvikira ashaike kusvika atoshaya mm. vakatozounza mwana maiguru mwana atizira ndobva mwana anobvisirwa mari yetsvakire kuno mm. mari yetsvakire kuno yauya kuna maiguru mwana akabva atanga kurwara achidona saka ainzi aiti akadona nhasi aigona kumuta kana musweri mese asina kumuka ozomuka samangwana ndobva vafamba zvikanzi anoimidzosira imwana kupi kudzinza kuna bobo wake makadya mari ka mm, mari yakabvisirwa mwana uyu zvikanzi ai mari yatsvakire kuno chete zvikanzi mari iyoyo ndiyo yakamirira bobo wemwana uyu apa saka bendisai mwana kwevabereki vake ndofa wanditsvaga ndopata chiti paya paya information yakanori uyu inenge ichirasika nekuda kwekutaura vakabva vanotanga kutsvaga VaMagaya vachitsvaga kuvabata Jehova ndobva vatonzi munotsvaga vana Magaya vabata Jehova ndana Magaya vari kuendai mubvunze munzwe kuti murume wenyu ari kupi kana ari mupenyu muone kuti moita sei kuti mwana uyu adi ararame zvakanaka nekuti aita akadona hazvaitombonetsa kuti azoti amuka ndobva vanditsvaga ndobva vandiwana ndobva ndazovawana bebe vakatobata mari yacho 20 dollars yanzi ndotsvakarai kuno ndauya nemari iyi mwana akudai nekudai o oh, ndizvozvo maiguru right ini handikwanise kutora mari iyi ini kuti handida kuchengeta mwana mukoma haana ana sendi ravakabvisa futi pamwana wo saka ini ndinokutenderai kuti mari yemudi mudye torai mari zvikanzi ayo mwana wangu anga afa nenyaya yemari 20 dollars ndakarera mwana yekubva ari mudiki kusvika akura nhasi kana kuri kuti eko mupundi anondimukira pamwana uyu kuti anga amukira mwana ane nenyaya ye 20 dollars ndakarera mwana kubva ari mudiki ndikati ndosaka ini ndiri kudzosa futi kwamuri kuti maiguru torai mari iyi muishandise haina kana chitema chainotonaka kuuya kwamaita kuuya kwamaita kusvika pandiri Matopedza. matopedza Mm. vakabva vairamba ndakatozoburitsa futi dora rangu maumwe ndicho kuti mari yetransport iyi, because hamungabvi pana musina mari yem- yebhasi zvikanzi hamuna kuchinja here mari yekuti mundipe futi mari yetransport no iyi mari ndaisa muhomwe iyi yangu iyi ndakuchikupai muwane mari yekufambisa nemwana ndobva wabva nanasi gara zvakanaka hana chiri- pari kurwadza kana kuti saka imimi mwana uyu ari kupi ari kunoton izvozvo akazororwa e, ikoko kwaanga anga ari mm -hmm. ndokwandakamusiya ari panguva iyoyo asi akazobva mm -hmm. e, asi kumurume ake ikozvo okay, wana naye yakazongoparara e, amai vacho vari kupi mai vacho vari ku
kunonzi chii kumutamba uko takurohwa ku eh, ku 16 oh, ku 16 eh, ndokwavari ikoko vakaroorwa nemumwe murume ikoko oh, munombotaura navo eh, ndakatomboendako ndikavaona oh. ndokwa ndakasangana na ah, eh, ndakatovafonera ndikanomuona musikana ikoko Mm -hmm. e, tichizobva tese ikoko tichiuya kumba nemusikana achizobva achinditi baba ndakunotoni mm. e, nepakazoshaya gogo iye anga ati uku norton Anditi ka- Eh, mai vedu isusu last year pativane Alright. enzane shamwari yaye ainzi albon chinjekure ndiuya ngeri shamwari yavo kumhiri kwamupfuri iko kwamashiya mombe saka pavaenda kumba kwaona albon ndokwavakanodanana nehanzvadzi yaalbon iyoyo ndobva vamupa pamiri ndopavakabva vangoporekawo shamwari naalbon nekutobva ikoko ndobva kwatosara bva kwaitwa mwana saka mwana yakangokurawo ari ikoko hamheno kuti akanzi chii nekudii akatozotanga kutotsvaga futi baba vacho vatoshayika izvozvi kuti ndakanzonzi baba kudai nekudai nekudai achitaura neni ndobva ndazomupindura meseji ndiri kuti iwe mai vako ndovekwachinje kurereso kanzi asi munovaziva ndikati ndovaziva asi taane nguva taonana bcoz ndakabonawo ndiri mudiki eh, tichingoitawo zvekumachechi zvezvotiri mudiko futi eh, tobva zvatongoparadzana zvakadaro saka variko maiguru nemwana iye ariko eh, ndobva tabva kuti hapana gamu nafani ndovekwamusinami mm-hmm. eh, ndokunogara gara kwenguva ndobva asiya futi maigamu kumusha ndobva tora njadi mukadzi ndobva auya kunotona eh, saka maigamu ava kumusha kwavo ndekupi kumusha kwavo vanga vari vekwamusinami mm. kumondoro ikoko mm -hmm. asi vabereki vavanga vaviri mm. gamu nafani mm. e, vanga vane imba kukadoma vabereki vacho mm. saka nguva yavaka maiguru vakanorwara ndobva ndatobva kunobva ndanotora maiguru bva ndanovarapisa kuchekutu ndobva ndadzokera navo kumusha ndobva vatosimba ndobva vazondinyorera tsamba vachiti ndibamunini uyai ndobva ndadzokera kumusha zvikanzi ano panapa hatisi kugara zvakanaka ba mukoma wanyu ari kuti ndibve pano pamba ndobva ndamubvunza paya zvikanzi ano pane zviri kuitika inini mukadzi andichada kudai nekudai nekudai ndikati no chisiya mukadzi agari panapa nechi nevana sinzi ari kugara pamwe chete nani naamai zvikanzi andidi e, indakazobva kumusha ndikavasiya variko ndikazonzwanzi akasara akatakura mukadzi akanomusiya kwavabereki vake iye akabva anzi tora vana vako ava udzokere navo asi haana kutora vana ipapa akavasiya vakasara kuna mai vavo pakashaya mai vavo ndopaakazonzi chitakura vana vako because havana munhu anodi anosara achichengeta wamaigama wakazoshaya e, maigama wakabva washaika saka mi muchidzika dzika naye mukoma akati dambudziko nderei rakaita kuti asiyana maigama haana chaaitaura mm. anga asingatauri anga asingatauri Ngokuti akatoti hachadi hachadi chete. Zvatovharana.
Zvatopera zvakadaro.
Hmm. Mm.
Magamu vechipiri ivavo vakabva asiyana nawo futi. Regai tinzwe futi umwe. Ndozvaakaita ipapo achisiya Mai Gamu achinotora Mai Keith kuNorton. e, vakagara e, ndakatozosvika ine makithi vane pamiri vachinozvara mukomana anonzi kithi ndiye ariko kumusha izvo zvari pamusha e, akakuzvarwa ari wani achingonokura kurawo zvongoti angoti oh, zvikanzi ini mukadzi anchadi ndobva tosiya ndopakanotora maifadzi kurati maikitha wakabva vasiyiwa pamusha maikitha wakanga vasiya kunotonekunemwana wavo Vakuziva kunotonga ikoko. Eh, nemwana wangu. Iye achibva apa. Tobva tobva.
Tobva.
Mukamubvunza kuti chii? Ah, nacho akataura akatoita zinenge 3 months achiti kana renda ndichabhadhari ndikatobvisa mari yangu ndichibhadhara rendi kunotoni. Womakatozongobhadhara mai guri mimi. Eh. Ekanzi inini kana yemu chibhadhara rendi bhadharira naye rendi koko ina ndinazvo. Kana chikafu angasate. Mm.
Aramwa manje mukadzi. ngoma yabhisha ndo anga akupinda biz kubhadhara maiguru rendi pakaipa right asi ana ikoko akazoita sei vakati achibva kuna mai keith achienda kuna mai tanatswa nokuti mai tanatswa vakangonoti garei mbijana ukambuzuma vachinozvara tanatswa tanatswa asati ane two weeks ndobva vanzi ibvai panapa ndichakudai ndobva vatosiwa pamba eh. ndobva atobuda ndobva aenda because aikona kuti akangoti ndakutoenda aingotndaibuda eh, eh, kubva atongoenda nehembe dzaakapfeka idzo dzadzoki mm.
utonotanga kutoita mwari kwaanenge ariko kana dani kudzoka itora hembe dzake one one mm. uye akachinja one nhasi kutodai imwe kuti ndisire hembe pa ndida kuzochinja mangwana achitotora hembe dzake mbichana mbichana achibuditsa achibuditsa achibuditsa saka maiguru maitanaskwa vakatongo Dzano imimi bvai panapa bvai bvai ndobva tongobva bva kudzokera kumadhomu vanozvarawo mwana wavo ndobva varera mwana wavo kutokura enda kuchikoro ndakatozongomubatsirawo mwana akuda kutonyora form four vatodzoka futi nemwana achiti mwana ndakunetseka nemwana kuti aite form four chichichichi vandazongovabatsirawo pandakakwanisa kuti mwana anyore ndobva atonyora form four right eh, ndofunga tiri kunyatsokudzidza tiri kunyatsokunzwa e, mafambiro avaiita e, apa kuda kuedza kuda kuburitsa kuti kazhinji kacho e, zvatinoimba handiwo upenyu hwedu humwe hwatinorarama pane dzimweni dzenguva eh, uri kuona kuti apa zvinenge zviri opposite aimba nziyo dzaidonedza vanhu nemadhimoni dzaisumudza mweya but tasaone kuti eh, mashungurudziro aiita vana vevamwe vanhu nokuti kungopa mwana mudzimai mwana obva wamusiya obva wamuti sara kumushungurudza ikoko uye zvono kuchishungurudza zvekare nekwaanenge akaberekwa ikoko kuti ah, zvechoko yangatosiya mwana wedu yeye zvinoshungurudza izvozvo e, asi munhu aimba nziyo dzaikomborera dzaitendeutsa vanhu vazhinji e, zvidzidzo zvazviri kuita izvozvo right e, vakazodii
mai fadzi ipapo musure mekungoti mai nhingi vachingoenda mai tanatso vachingoenda tanatso anga anga ne two weeks or so mm. ndotime yakanzi ndagara namai fadzi ndaane mudzimai vandiri kuda kuroora ndobva atonoroora mai fadzi vanga uri kuba ndiri kumhondoro futi kwacho pacho mm -hmm. uh, eh, mai fadzi akatonoroora ava akatonoroora zveshuwa shuwa mm -hmm. akaenda namasawi vakanoroora natimoti eh, vari three mm -hmm. ina haana kumbondiudza akatozondiudza atobva kunoroora atobvisa mari yake atonzi mukwasha mukwasha ikoko asi timu rekumashororera hapana aibvisa hapana
eh, saka ndokuzoshaya kwakatoita tinaye tina mai guru mai fadzi kuna mai fadzi kwakaita vana vangani kune vaviri ani nani fadzi nakudzi hmm. eh, vakomana vese vasikana vese vasikana hmm. iko zvinhu zvakura ah, vakura mwacho mukuru hmm. musi wandanoriniwa chitupa changu ichi ndakatosangana aitora futi chitupa ikoko eh, ndi ndakatomuziva asina kutondiziva ari mumutsetse kuti iwe 2025 chitora chitupa vatora chitupa chake ndima kamuziva eh ndichiva
zvikanzi ndimani kati aiwe ndipe chitupa chako chakanzi chii achinditi eh, chitupa changu ichi mm. ndikati hona changu ichi eh, tiri pamusira achidai achinditarisa kumeso achitoshamisika zvikanzi fonderai mama vandatofonera mama ndikati ndine mwana kuno kuti tiri mukuda kutora zvitupa panapa zvikanzi andiri kusvika pamai manje maikuru vachizouya vachingoona achitofara kudai nekudai totoparadzana ndichibva ndauya mhm.
manzwa apo ka e, maiguru maifadzi ndiye mudzimai akaenda kunobvisirwa mari uyezve ndiye akazogarwa naye vamwe vese ava ngo vachingosiyiwa vamwe vese ava eh, havana kana kumboenda unobvisirwa mari kuratidza kuti mwari vanga vasina kuisa chidhindo chidhindo chakazononzi d pana maifadzi zvisina yazvo maifadzi ndakasangana navo ndobva ndaita hurukuro navo ndafara kusangana nemi mhuri yezimbabwe zita rangu rekuberekwa ndinoitwa ellen chimutabwi ndiri mwana wekumhondoro kwamubayira kwachipashu ndopandakadzidza primary yangu pachipashu dzidza secondary yangu form 1 pariyo kazoenda kukadoma ndokwandakanoita form 2 form 3 form 4 pari muka 2 secondary school indakurira kumusha kwachipashu ikoko mm. ndokwandakakurira paprimary yandakadzidza iyoyo kubva ndichiberekwa kaberekerwa pamubaira musha mumwe chete imomo pamubaira ndo growth point yekwedu ndikakurira musha imomo ndichidzidza primary iyoyo kumblani magaya ndakasangana naye pane imwe nguva kuchechi kuchechi kwataienda ainzi united postori but munhu wekuti ndaimuziva ndati ndikaruzivo naye kadikidiki so nekuti sometimes aimbosangana nehanzvadzi dzangu kuchechi kuunited ikoko zvekuimba zvisati zvambotanga tichitongori vadiki so munhu wekuti ndo maziviro andakamuita zvekuzozivana kupinda muwanano takatozodhumana patoitawo imwe nguva after ndatopedzawo fom fo ah, tatogara dhumana kuchechi ah, kwangotaura taura pa ah, makadii makadii makadii makadii makadii dziri sei hanzvadzi dzenyu chichichichichi from there nyaya dzacho dzakabva dzapinda kuti vatawirirane mese mamurovana yekuchechi kapa ndizvozvo akatanga umwe ndiyana ndiyo oh, aya saka imi makatora nguva yakadii kuti muresponde mm. maizivanaka e eh, munhu wandaiziva eh, saka hapana munhu aida kufunga nguva yakatom apo ah, kufunga kwaitovepo ah, munofunga aiwa eh. chaitika ndicho ndaiti ah, kwakuda kutora advantage nehanzvadzi dzangu dzaanotambanaadzo munhu anondiziva kuti inini ndaida kutomutora kuti pandakatoumhoresa patakasanga ndakati kuti ahanzvadzi ah, zviri sei plus kuaprocha kwacho kwaakaita kwakuri so simple bcause kumbulana ngari munhu ayanyarara eh. anyarara zvekuti ndakatovhunduka kuti ah, vapsina zvitarisira asina mbozvitarisira
handi asina kana mbozvitarisira mhm. ndikanetseka kuti ah, patanditamba nehanzvadzi dzangu kamunhu uyu but kainterest kazongotangawo mhm. Eh.
sevanhu vanenge vaonana sevanhu vanenge vaonana aiwa zvinofadza chose so um, eh, Eh, makazotanga kugara mese papi zvaita sei orit ah, kubva tawirirana kuzofamba kwenguva ndobva aito zvinoitwa nemunhu akarongeka eh,
chechi maipinda chechi imwe cheteyo ende makangoramba muchingo zvaita ndizvekuti chechi taipinda imwe chete mm. but kuonana kwedu kwenzvimbo dzekugara mm. nekuti tasisachave kumusha zvaa zviri zvekuti pane imwewo nguva patinosangana kuchechi mm -hmm. saka apa nenyaya yekuti sevanhu vanga vakuwirirana tapa pane chi communication mm -hmm.
ndobvira kuti mm -hmm. sangano zviye zvekuti ngatiti musi yesunday kuchechi mm -hmm. e, eh, maienda kunopindira panzvimbo imwe chete yekaunti yeawa Eh, sevanhu vanga vari kune vaigara kune imwe nzvimbo vaipindawo kune kune imwewo branch ava vaito- mozosangana. vaitopindawo kwavo isi Oh, chipindawo kwedu asi iri chechi imwe chete iri chechi imwe chete Ehe. Mm, aiwa zvinofadza chose saka zvakabva zvasimbisa kaukama izvo ehe wakabva wasimba aiwa zvinofadza chose right eh, makaramba muri ikoko here ku- kumhondoro ikoko
orit isusu takazoti sevanhu vakati patakazosangana mm. tataa kugara muno muharare kupi ini ndaigara kukwadzana mm. iye achigarowo kambuzuma saka kuonana kwedu kwakwe padhuze nepadhuze ndimaigara anokwadzana ndaigara nebrother yangu imwe mm. anga ari mukuru kwandiriwo ndiyo andaingozviye zvekungu tiri mukugarowo ndichiona kuti ndiri kuita sei mm. saka mukuzofamba kwenguva imomo nekuzorongeka kwaaita ati dai dai ah, munhu atoenda atonoroora vatazotanga kugara kukambuzuma mhm. vatanga kugara sobva vatagara kukwadzana mhm. saka nguva yedu zhinji sitagara munhu marari munhu uyu ni aiimba mm. kuchechi ende aifarira kuimba nziyo dzakapora kana ndichiti ndakapora dzakapora ndikureva kuti pane nziyo dzekuti dzikaimbwa vanhu vanotamba mm-hmm. vazita nzimbo dzekuti dzikaimbwa vanhu vanodzamirwa mm.
munodziti chii idzodzi ndo here dzenyasha ndo here dzengoni here handizivi eh, dzenyasha mm. ehe ndo dzavaifarira kuikushaura ehe saka kunyange ari kuchechi mm. zvisinei nekuti kuzoimba kwakatangwa munhu wekuti aitongoda kuimba dzimbo dzenyasha mm. ehe ndomararamirawo zvekutoti muri kureva here mi kuti chero paa pachiimbwa nziyo ine fast beat vanhu vachitamba vachitamba vachitamba iye akatongoshaura chete inz- inziyo yakatonhora yakati- yakaporerera Eh, asi zvavaiita manje vanga vasiri munhu aingoimba pese pese zvekungokaruka vashaura zvezvi tiri kuunited kwaita zvekuendwa kumapungwe ikako saka waiti ukanzi kune pungwe kwakati vanhu vonorara vachinamata vachinamata saka ivo vaigona kutiita sekunge munhu asipo Pozoti nguva dziya dzekuma dying hours dziya dziya nguva vanhu vakurara pai pai. Mm. Ini ndo chinhu chandakatozo discover kuti aika uraiti dzimbo dzenyasha dzogona kutomutsa vanhu vakarara ndaifunga kuti kuti vanhu vamuke panotanga patomboimbwa dzekuti vanhu vatambe mhm. ipapo pange vanhu vaakuneta neta vaiva ndopavaisumuka wototanga kuimba akaimba ndino bva kwamuri ndino enda kudenga ota time yavari kuimba dzimbe dzodzoka vamwe vanhu vakatoti katakata vanhu vasara neakotsira uye eh.
anobva amuka saka panguva yavanoimba dzedzeka eh.
vaiimba mbichana mbichana mm.
kusvika vanhu vacho vanhu vese vadaira vakudaira oh, vanenge vachimuka one one one one vachijoina in between the song vachitaka kuparidza vaimba vakaimba vachitaka kuparidza mm. in between the song kusvika vanhu vese vanomuka so saka zvinhu zve zvekuti zvakagara zvirimo zvekungoimba iyi ende dzimbo dzavo ndidzodzo hadzasingachinji nyange vakanzi vari kuimba papi mm. aingoda dzimbo dzenyasha hmm. hate Eh, zvakaitika muchizviona zvakatanga sei kuti haiko zvine zvakomana vakutanga kugurupana gurupana kuti vachitanga kuita achikwata mafambiro azvakaita imimi maonere enyu orit sevanhu vagara vaingotambawo pamwe chete zvoye zvekuti mukufamba mukunamata umu vachisangana vachisangana vachisangana vachisangana handiti saka pane history ye accident yakaitika yechechi yainzi vimbiso saka pakaitwa accident vakomana ava Mukutamba kwavaiita, mhuri zhinji dzakaparara apa. Vabereki vakasiya vana, history yacho ndozvainotaura. Vasiya vana, vamwe vanherera. Ndopa vakafunga kuti ah, isusu kuti kabatana seku ukama hwedu, hushamwari hwedu, totanga kuimba, hatingawane here chinobatika chekuti mhuri dzasara dzasara vana vasara vari nherera vanowana chekubatsirika isu isu satisi vabati tiri madzimai noruondo ndozvatainzwa handitya saka ndo matangira avakaita zvekuimba zviri mavari asi apa ndokuzoonesana kuti ah iwe waisi unogona kuimba kaiwe iwe timoti unogona kuimba kaiwe taingoona imba kaiwe ngatiitei chinhu ichi mamurodi haa mamurodi une bhesika iwe tikabatana hatinge tiri chinhu ndo matangira vakaita havana kungotanga kuti taangoda kuimba angotanga kuimba vasina chinhu paka tinoshandisa maoko edu nemuromo ndovatangira vakaita